מיר זיצן דארט ביים ציון פון רעבן און מיט דאס בעטן, רעבע העלף מיר, זייער שווער נסיונות היינט, זייער שווער נסיונות און דארף נאר תפילה, נישט דא קיין עצה פון דעם, נישט דא מאך אזוי מאך אזוי, בעטן דעם אייבערשטן און גיין יעדן טאג און בעטן, הייליגער באשעפער וואס טו איך דא, ווייל די נסיון היינט זיי אזא נסיון וואס איז נאכנישט געווען, שוין אסאך מאל געשמועסט פון דעם. אז ס'איז געווען די צדיקי צדיקים פון די פריערדיגע דור, מען האט געקעמפט קעגן טעלעוויזשן, פיין, ס'איז דאך נישט קיין חלק פון די לעבן געווען, א מענטש וויל זיך אויסרוען, א מענטש וויל זיך אויסלופטערן, א מענטש וויל אוטלעט, ער וויל קוקן וואס טוט זיך נייעס, נעמט ער א גרויסע סקרין, ער זעצט זיך אוועק און ער קוקט, האבן די צדיקים געשריגן, טראג עס ארויס פון די הויז, דאס וועט בלייבן דיינע קינדער, דו ווילסט האבן המשכת הדורות, דו ווילסט האבן קינדער. וואס זיי לייגן תפילין זיין אידן טראג עס ארויס פון שטוב און מען זעט מען זעט איך ווייס משפחות מיין זיידע איז געווען פון די בטלנים וואס האבן זיך צוגעטשעפעט צום רעבין און וואס דער רעבין האט געזאגט האט ער געפאלגט און מיין עלטער עלטער זיידע איז געווען א תלמיד פון פון די הייליגן רעבין פון סאטמאר אינדערהיים מיין זיידע ר' חזקל זיין טאטע רבי דוד יצחק אייזיק נאכדעם רבי משה זיין טאטע און ס'איז געקומען א קריג ס'איז געווען א צופארעניש מ'איז צוריק געקומען צובראכן צושאסן. דער האט געפאלגט דעם רעבען און אזא ווייסן די בטלנים, דער רבי האט געזאגט מען זאל נישט האבען אינדערהיים קיין טיווי, און מען זעהט עס ציט זיך שיינע אידישע דורות, און דער אנדערע ברודער וואס ווערט נישט אויס חסיד פון רעבען ווייל מען פאלגט נישט, נאכאמאל אונז זעמער עכטע סאטמארע חסידים, אונז עסט מען דורך מאכלים, זארג דיך נישט, פורים איז געווען גוטע העלדזלעך ביי אלע, און מען האט געמאכט אלע זאכען, אבער דאס. נעם מיך נישט אן. שוין. ביסט אזוי ווייסטו שוין, גיי זוך אויף, גיי זוך אויף די דורות. היינט איז א שרעקליכע נסיון, ווייל היינט האסטו צוזאמגענומען דעם טי ווי מיט די ביזנעס. האסט אריינגעלייגט א טעלעפאן, ער מוז עס האבן פאר ביזנעס. און ס'גייט אים צוגרינד זיין שטוב, ס'גייט אים צוגרינד, נישט דא קיין שלום בית, נישט דא קיין טאטע פאר קינדער, נישט דא קיין. שחרית מנחה מעריב מען ווערט אזוי אריינגעשלעפט בלא יודעים, קיינער וויל נישט זיין שלעכט, קיינער וויל נישט זיין שלעכט, איך וויל זיין גוט, איך וויל זיין ערליך, איך קוק נאר, מען ווערט אריינגעשלעפט אריינגעשלעפט, ס'איז א מורא, ס'ציט, א מאגאנעטישע כח, ס'ציט און ציט און מען ווערט. ווערט אויסגעריסן, אויסגעריסן, מען פארלירט אלעס, נו וואס טוט מען דא? אוועק ווארפן? דארף איך האבן פרנסה, איך דארף האבן מיין באנק, איך דארף האבן מיין וועיז, איך דארף האבן מיין וואקי טאקי אין די ארבעט, איך מוז דאך אזוי אזוי אזוי קאמיוניקעיט איך מיט מיט אונז האבן מיר דאך א גאנצע סטעף, און וואס זאל איך יעצט גיין טון? וואו זאל איך גיין? דארף מען בעטן דעם אייבערשטן, הייליגער באשעפער העלף מיר, הייליגער באשעפער העלף מיר. זאל האבן הייליגע דורות, קען נישט האבן קיין שטוב ווען מ'האט אין שטוב א טעלעפאן, קינדער פאלן אוועק, ס'איז זייער זייער שרעקעדיג, היינט זעהט עס אויס ווי א חוזק, היינט וואס מ'קען מיינען, טויזענטער מענטשן גייען, גייט אלעס אן, יארן גייען אריבער, ס'גייט אריבער תשי ע פ, ס'גייט זיין תשי ע צדיק, ס'גייט זיין תפ ט, דארף בעטן דעם אייבערשטן, הייליגער באשעפער העלף מיך מיין שטוב זאל מיר זיין א ריינער שטוב. ארבעט זאל זיין די ארבעט, די אפיס זאל זיין די אפיס, די שטוב זאל מיר זיין גוט, ליבשאפט, וויפיל ווייבלעך שרייען זיי קענען נישט, זיי האבן נישט קיין מאן, איך ווארט מיין מאן זאל רעדן צו מיר אפאר מינוט, ער איז נישט דא, ער איז אין די טעלעפאן, ער איז נישט דא, מען קען נישט זיין דא, מען קען נישט זיין פולי דא, ווייל.

אויב דו זאגסט איך בין אדיקטעד צו דעם, דאס איז א תירוץ, בשם פטור פון בשם פטור. סתם אזוי דו ווייסט דאס טאר מען נישט טון, יא איך בין אדיקטעד צו דעם, אה איך האב נישט געוואוסט ביסט אדיקטעד צו דעם, שוין דאס איז שוין דאס איז די תירוץ, דאס איז די תירוץ. אמאל האט מען געוויסט א מענטש עס איז אים שווער, נו, דאס דאס קען מען נישט טון, ניין איך בין איך בין אדיקטעד צו דעם, פארוואס איך איך איך האב א לייסענס אז איך בין אדיקטעד פאר דעם, ער האט די פראבלעם, ער מאכט א מציאות פון דעם. דארף מען בעטן דעם אייבערשטן ווייל תפילה איז אזוי שטארק, תפילה קען ארויסנעמען א מענטש פון פון אדיקשאן, א מענטש בעט דעם אייבערשטן טאג נאך טאג, טאג נאך טאג, הייליגער באשעפער העלף מיר איך זאל קענען, איך וויל זיין א איד, איך וויל האבן הייליגע אויגן, און די קינדער וואס איז זיין מיט אונזערע קינדער? וואס העט זיין מיט אונזערע קינדער? דו ווייסט נאך וויאזוי מען קען עס קאנטראלירן דעם טעלעפאן? כ'מיין אזוי רעדסטעך דאך דיך איין? דו ווייסט ווי איין ווי אויס וואס ס'טוט אהן אז דיין זון וועט אהיים קומען ביי די צוועלף יארן? דו וועסט אים זאגן פארוואס דו יא און דו נישט? מ'דארף בעטן דעם אייבערשטן אויף דעם, מ'דארף יעצט, ס'קומט שוין די הייליגע טעג, מ'זאל זוכה זיין צו שמירת עיניים און שמירת המחשבה, אקעפארן מיט יעדן טאג גיין אינדרויסן אביסל, רבונו של עולם,